He kōrero nā wai, nā Puhi kai tangata, iwi whenua, Puhi taniwarau i ka whiro e ia. Hikahika te taura tā, hikahika te taura tā, te taura me te manawa, kia atu tangatanga te ara ki te hiku o te ika e kīia nei te whare o Puhi, Kare kare kare a koe e Pōtaka Kia piki ki runga mana ia maunga tihi Kōhatu hatu huri huri Haere ki te uru ki maunga tapere Ki te rei o Rāhiri ki te kura e Otu te moe moe moe Moe ana te kurī a Īhenga Īhenga Whakatau kurī Tērā Ngāti Whātua Hāpai Heru Kōtara Mai Nukutu te moe Ki Maunganui, ki Ngātai, Hauāuru i whakatūria e Kupe ki te marowhara, ko Miromiro te haere i te wao nā Taoho, nā Te Roroa, ko Waipoua e tahi a tahi anō ki koe e Pōtaka, ki Pihanga tohorā, ki Te Ramaroa, ko Ara i te uru, ko Niniwa ki te tai tamatāne. E piki, e piki ki runga whiria te paiaka o te riri te kawa o Rāhiri, Rāhiri iwi whenua e, e, tarapekepeke i ngā wai o te puna i te ao mārama tau atu ki te tihi o Pānguru o Papata ki te rākau tupapata ki te hauā uru te rarawa whenua mā Marita e waka kei te ainga nui te tapuwae nui O te waka nei i kōrua nui, i kōrua nui. E huri to haere taku pōtaka ta ka arahina koe e taura ta ki maunga taniwha. Ki te whare moko, puhi, puhi kai ariki, puhi taniwha rau hoho roto haere i te hekenga i a maunga taniwha. Tere, tere, ki te rā whiti ki to kerau pikinga tāngata, to kerau pikinga pōtaka ta ko ngā puhi ko ngai, Tāwake, ngai tāwake ki te waoku, ngai tāwake ki te tuawhenua e, e, e huri to haere mai to kerau ki uta ko maunga pūkākā, ko maunga taratara ki te tuawhenua, ki te rāwhiti tonu ki Pukehuia, ki Rākau mangamanga e, huri to haere ki roto i ou ake ngā tīwai, Ki uta Ngāti Wai ki tai Ngāti Wai ki te tuawhenua Ngāti Wai ki te takutai moana e pepehatia nei Whakatetonga ki Mimi Whangatā ki te whananana ki a Puhi Hoki mai rā koe ki runga mana ia ko te ware tēnei o Puhi Ka heke ka piki, ka heke ka piki ki runga maunga Parihaka ki korā hoki koe tau mai ai

A te waiata nei a te pōtaka tā. Uh, herai te me he hanga ake anō i te whare o puhi, kāore. Engari e tau ki runga i ngā wāhi o roto o te whare o puhi, whai pānga ki āu. Nō reira, i au e rangahau ana i te mahi a te pōtaka, he tere tō wētahi ki te kio he kēmu. Engari i ngā rā o mua, ka mutu te pakanga, ka hoki mai ki te marae, ā, ka whakamahia ko te pōtaka hei whakanui i ngā hōia, i ngā toa kua mate. Ka tahurihia te pōtaka ki runga i te marae, ka timata wana hoa i reira rātou i te pakanga, te whakatōtō ngā kōrero mō taua tangata ki roto i te hōtaka ki te pōtaka. Ko reira ka huri wana kōrero ki te ao. Nō reira, ai mo te whakanui toa kua mate. ā, te tikanga o te pōtaka. Nō reira, ka whakaaro ake ahau, ko wai te mea kua mate, ā, ko, ko puhi. Ko rāhiri, ko ngā iwi whenua o te tai tokera, he toa, kua mate. Nā, ka huri au ki te kōrero mō rātou. Kei reira anō a Ruanui me wētahi atu tupuna a Manaia, ngā wāhi whai pānga ki a au, a me te hōtaka, te pōtaka. Ā, i taku huringa ki te tito i te waiata nei a te potaka, nā konā ahau ka mōhio, ā, he hōtaka kē ki a tātou o Ngāti Hine e tātai. Engari tērā te āhuatanga wētahi taima. Me puta ngā kupu o runga, ko reira ka rikarika ngā mea o te kāinga ki te kupu raka, ka rongo koe i te kupu o te kāinga. Ki te puta ake koe ki te īnoi mō aua kupu e kore e puta. Engari ki te rongo rātou, he wāhi kē reira hei whakatikatika, ā, ah, ko whakatikatika mai a tātai. Nā, nā, mihi atu ai ki taku whaea ki a Andrew Nakaka. E, nā, nā, nō i honga i a te kupu o te hotaka. He kupu māku, ā, mō Ngāti Hine ake, ā, engari ko te ātaahua o te whakamahi i te potaka, hāngai ana ki ngā Māori katoa. Pērā kē te māmā o te waiatara e huri rauna te whare o Puhi me ngā wāhi whai pānga ki a, ā, nō reira ka tino whakanui a Kupu Kei Huia, ā, taku pānga ki a Ngāti Kahū, ki a Ngāti Aukiwa, ā, huri, huri, huri, huri. Ā, kei reira anō, ā, nā te mea kua uru, kua uru mai a Ngā Uri o Manumanu ki roto o Te Tai Tokerau hei rōpū mō te Kaipara, whai pānga anō ki reira anō hoki. Ā, nō reira, āe, me whakakotahi i a tātou ki roto i a ia, me te mahara tonu ki te toa o ngā tupuna o mua. Kauaka ko Puhi mā Naenae engari ko Himi tau mā. Nē, ngā toa katoa, nā rātou ēnei kōrero i tuku iho mai. Me kore ko rātou, kua kore ko ahau. Nō reira, āe, ngā waiata whakanui ngā toa o mua. Ka pai.